Hoffen ni ddiolch am y gwahoddiad i feirniadu yn Eisteddfod y Rhondda a hoffen ni siarad am chwech oedd wedi creu argraff arna i yn y gystadleuaeth yma. Oedd Ffion wedi dewis y darn etifeddiaeth gin Gerallt Lloyd Owen, a'r hyn o'n i'n hoffi ynglŷn â pherfformiad Ffion oedd y ffordd oedd hi'n rhoi pwyslais cynnil ar ambell i air, er enghraifft yn y frawddeg 'Ein Hanes Ni Ein Hunain', oedd Ffion wedi rhoi pwyslais bach ar y ni yna. Mae'r gynghanedd yn gofyn i chi bwysleisio y hanes a'ch hunain, ond oedd y ffordd oedd hi wedi sicrhau bod y ni yn dod allan uh, yn effeithiol. At eto, uh, ffion bydden ni'n awgrymu i amrywio cryfder y llais, uh, cryfhau a distewi, a dwi'n meddwl bydde hynny wedi ychwanegu ymhellach at y darn. Erica wedi dewis y darn hon gin TH Parry Williams. Oedd 'na eirio clir yn fan hyn ac oedd yr angerdd hefyd yn dod drosodd yn, yn gadarn. Uh, bydden ni yn gwerthorogi chydig bach o seibio rhwng ambell i linell. Uh, cymrwch eich amser wastad mewn darn a sy'n angen mynd at y cwpled nesa yn syth ar ôl gorffen uh, un gwpled. O'n i'n hoffi'r lliw cynnil hefyd ar, ar wyneb Erica. Geinor wedi mynd â ni i fyd dysgu gyrru gan Mari Gwilym. A be o'n i'n licio ym mherfformiad Geinor oedd y ffordd oedd yr hiwmor yn dod drosodd, oedd hi'n Trosglwyddo'r camddealltwriaeth ma rhwng yr arholwr a'r ymgeisydd, ac o'dd 'na gyferbynnu da rhwng yr arholwr, yr ymgeisydd a'r storïwr. Yn drydydd dwi yn gosod Rachel. O'dd Rachel wedi dewis darn hiraethu, wel darn cyfoes iawn ydi'r darn yma, yn hiraethu am yr amser cyn yr aflwydd, ac o'n i'n teimlo bod y llais yn hyfryd, y naturioldeb yn dod drosodd ac oedd o'n berfformiad cynnes a hamddenol iawn. Hiraethu.
Hiraethu am ganu mewn côr, am eistedd mewn bwyty, methu dewis, pendroni. Am lyncu peint a chur pen y bore, gan ddathlu yn llon mewn tafarn gyda ffrindie. Hiraethu am weld fy nheulu. Am roi cwtsh i bob un sy'n unig, sy'n haeddu. Am ddathlu penblwyddi, boed yn bump neu yn 50 oed, am weithio'n galetach nag erioed. Hiraethu am y glaw sy'n gwlychu'r palmant, am gerdded law yn llaw pob plentyn a rhiant, am hafau twym yn gwylio bandiau, am deithio i bobman, unrhyw le fedrai. Hiraethu rydym am weld ein gilydd, am fwynhau cwmni dy gyffwrdd heb gywilydd. Am dyfu'n gryfach, tyfu'n hŷn. Gweld eisiau bywyd go iawn, bywyd heb gwarantin.
Yn ail, dwi yn gosod celi os oedd perfform- perfformiad Rachel yn gynnes ac yn hamddenol, wel, doedd na ddim byd hamddenol ynglyn â pherfformiad Kelly. Wel, dyma chi berfformiad, wel, actio, darn actio plentyn ysgol. Be ti fel, syr? Wel, dyma chi gwaith bendigedig oedd y llais yn cael ei amrywio yn ôl y gofyn am yn actores arbennig yn fan hyn oedd hi'n gwybod yn union pryd i seibio ag oedd yr hiwmor yn dod drosodd yn glir a'r gwaith camera yn ychwanegu at y perfformiad.
Ni'n cael bad pres ni yn yma ar y ffin. Mae'r puryddion Cymraeg yn poen yn y tîn. Be nhw ddim yn sylweddoli, like, bod fi a mêt fi sydd yma ar y front line. Without us, there'd be no bro Gymraeg. Dwi'n cofio'r geiriau athro wythnos dwetha. Fi'n gallu mynd efo i'r cwrt actually. Mae ysgol yn grêt heb plant, medde fo. Ti'n sub sir? Neu llawn sir? Sub, medde fo. Ydy amnesia ti wedi mynd yn ry gormod? I bet yw y te 'na, ti jest wedi dweud bod ysgol yn gret heb plant, it's a sheer impossibility. Mae rhaid cael langylion bach fel fi. Be ti fel, Sue? Ddaru fi ond yn ddeud bod athrawon subs ddim yn proper teachers. If you can't take that, wel dyna bai ti. I ddechrau, ddaru pen fi redeg allan. Hwy le! medde fo. Blackpool? Ie. Mae pen ysgrifennu fi. As leg did on holiday. Wedyn, dyma fi'n gofyn yn ddigon ddiniwed. Pam ni ddim yn gallu cael ace films yn cyfryngau? Pan nathon ni gweld y ffilm ble ma'r alien yn byrstio allan o'i bol. On it's the importance of being earnest. Neu rhyw hen lol. When the shit hits the fan, ddaru sgrechen arno fi. Rhaid i ti fynd i'r dderbynfa disgyblion. But I couldn't be arsed to go there. Bydd gan ddigon o bobl yn mawrthio arna fi adre. They sent me for a gwaharddiad am gofyn y nyrs am six pricks. And there wasn't even anyone in the ystafell gwaharddiad to gorchwilio fi dde. Dad i'r athro top dweud fod e am dod draw am sgwrs. Ond, dyma fi. Still waiting for the sgwrs, like. Peth arall sy'n narco fi off am sub sy. Pan wedodd i fi bod dim ffydd gyda fe ynddo fi. Medde fi. O, oh, sir. Bydden i'n gutted i nghalon i if I didn't get my two guys. But here I am, in the stafell gwaharddiad. Don't know why they changed the name to Cynnal. Pwy sy'n cynnal pwy? Dwi ochr yma sgrin. Dim syniad 'da fi pwy sy ochr yna sgrin. Hei, mae fath o blind date fan hyn, gyda Sila. Blind date nos Sadwrn pan o'n i'n fach. Yn edrych ar ôl fy chwaer. A ni'n chwerthin nes bron i ni crio. Y tŷ i gyd yn ysgwyd. a neb yn mawthio arnai, wrth i mi ddisgwyl i Mam ddod adre o waith.
Ac felly, mae'r wobr gynta yn mynd i Seren Haf, efo'r darn Ffynhonnau. O'r gair cynta, o'ch chi'n timlo bod Seren o ddifri. Gwrandewch! A oedd hi'n yn argyhoeddi ni i bod yn siarad o'r galon. A chyfres o gwestiynau sy'n ma, welwch chi, a mae'r didwylledd yma oedd ganddi hi yn yn gwneud ni i weld yr union lyniau oedd y bardd yn ei gweld nhw. Pwy fydd ar ôl ar y mynyddoedd hyn? Wel, ardderchog.
Detholiad o y ffynhonnau. Gwrandewch. Fe'm ganed yma. Mae marc y cwm fel nod ar ddafad arnaf. Acen. Atgofion. cred. Fedrwch chi weld yn y goleuni gwledig ŵr mor ara deg a'i anifail, yn treulio oes rhwng dau gau, a'i feddwl mor gul a'i gloddiau, a'i Gymraeg fel ffynnon ar i weddus wâr. Fedrwch chi glywed yn y tawelwch tlws sêr mor hyglyw a'r adar, Har dwylo a fi'n tywys yr aredr yn tiwnio telyn fel Orffews gynt yn ffynnon o gân. Roedd diniweidrwydd mor gyffredin a gwlith ar y mynyddoedd hyn y pryd hwnnw. Welwch chi'r gwanwyn yn dod a'r sêr yn sefyll i weld i llun yng ngwydr rhedegog y dŵr, a'i fframio ar brigau bregus. Welwch chi'r haf yn dod, a'r grug a'r eithin fel nymffiaid o gwmpas y ffynnon, yn gwarchod noethni dihalog y dŵr. Welwch chi'r hydref yn dod, a'i ladron yn esbeilio'r fforest ac yn arllwys holl geiniogau'r coed i gist derfysglyd yr afon. Welwch i'r geian do, direwi'r cyfoeth i gyd, a thagu'r ffynhonnau fel ffŵl. Heriodd ddeintadau tirion y tymhorau, a'r ffurfafen, a'r clai pryfoglyd, a'i dyrnau. Yma ar dir y gwlad, â'i dillad yn dyllog, â'r cnawd wedi lapio'n dynn am yr esgyrn diwyd. Yma lle'r oedd y ffynhonnau mor bur â'r bobl, â'r ffrydiau mor siriol a'r plant yn canu i diniweidrwydd drwy'r cwm. Pwy fydd ar ôl ar y mynyddoedd hyn i rydu gyda'r sêr a'r olwynion a'r rheiliau, a heneiddio gyda'r achos a'r cymrodorion darpariaeth. Fel hen ieir, hen crafu i bywoliaeth, hen rwbel y blynyddoedd. Felly, yn drydydd, Rachel, yn ail, Kelly, yn gynta, seren a llongyfarchiada i bob un nath gymryd rhan.